Amerikada master derejesini almak ýa-da okuwa girmek barada bir söhbetdeşlik edeliň diýdik. Bu barada bize köp isleg geldi. Söhbetdeşligi etmek üçin bu gün Amerikada özi PHD edýän, doktorantura okaýan Aýbölek UC Berkeley-den gatnaşýar. Bura Maýa Meredowa özi Adobe-de işleýär, ýöne Angliýada masterini eden. Onda gaty gijä galdyk, azajyk bagyşlarsyňyz meni tehniki sebäplerden ötri. Onda başlabereliň. Ene çykyşyňyz bolar. Ondan soň eger Zoom-dan gatnaşýan bolsaňyz soraglaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Eger YouTube-dan gatnaşýan bolsaňyz onda çat gysmyna ýazsaňyz şo taýdan ýa özüm okaryn ýa-da bärik Zoom-a geçirerlerden bolýar. Köp sag boluň. Bagyşlaň ýene gijä galanymy.

A soň magistr derejäni. Sesiňiz sesiňiz dury gelenok bilemok ýa ýene mendemi problema. Ýok maňa da şeýle eşidilýär. Size-de şeýle. Onda posa men başga sesde saglanyň maýa siz özüňiz tanyşdyraýyň bolmasa. Hawa. Salam hemmäňize. Goşlaryňyz bir köp sag bolsun aýdasymyz gelýär. Men hem Türkmenistanda bakalawr derejesini Türkmen döwlet uniwersitetinde tamamladym we soň Çibniň programmasy boýunça Beýik Britaniýanyň programmasy bar. Şol programma boýunça Beýik Britaniýada University of York diýlen uniwersitetde magistr derejesini aldym. Bolmasa Aýbölek ses problemasyny çözýänçä Hawa. Irraýam baglandyk welin gynansagam hostda öýesinde problema çykansoň kän test edip bilmedik. Ýa mende problema çykansoň. Aýbölek boldumy, çözüldimi? Ha ýok ses gelenok. Umuman şu günki çykyşymyzda biz şu Amerikada esasy Amerika ünsümizi berip şu Amerikada magistrlik derejesine okuwa girmek üçin haýsy ädimleri etmeli, nähili tapgyrlardan geçmeli, şolaryň hemmesi boýunça gysgaça durup geçmekçi. Esasy magistrlik derejesi diýende näme aňlatýar? Şony düşündirmek düşündirmekçi. Olam bakalawr derejesi bolan, käbir ýurtlarda bäş ýyl, käbir ýurtlarda dört ýyl okuwy tamamlap, ol ilkinji ädim bolýar, mekdepden soň okalýan okuw. Ondan soňky eýýäm has ylmy derejäňi giňişlendirmek üçin ýa-da aýdaly belli bir ugur boýunça bilimiňi ýokarlandyrmak üçin ýa aýratyn başga kär almak üçin okalýan derejesi magistrlik derejesi diýip hasaplanylýar. Meselem aýdaly, siz lukman boljak bolsaň ýa-da adwokat boljak, ýurist boljak bolsaň, onda hökman birinji bilen dört ýyllyk bakalawr okuwy oka, ondan soň ýene-de sen şol magistrlik derejesini almak üçin şol aýratyn okuwlary tabşyrmaly. Aşgaz eşdilen? Gowlaşdy. Gowy, indi gowy eşdildi. Gowy, boldy. Bu slaýddan geçäýinmi maýa? Ha, mi- Mikrofon özüňizi tanadyp mikrofonyňyzy ýakynrak tutsaňyz hasam gowy boljak ýaly. Boldy. A, şu eşdildim bilemok. Men bakalawrymy Türkmenistanda a, aldym, Halkara Türkmen Türk Uniwersitet uniwersitetden. Soň magistr Baruch College, City University, Nýu Ýork şäher uniwersitetiniň bir zady, bölegi, Nýu Ýork ştatynda. Edil şu wagt özüm PHD etýän, doktorantura Kaliforniýada, University of California at Berkeley dowam etýär şu wagt. Indi indiki slaýda geçäýin. Bune eýýäm ýaňky gysgaja geçdim üstünden, ýöne esasy aýtmak, ýaňky näme üçin okalýar diýlen bölegini seredeňizde, indi käbir e, programmalar bar, MBA diýilýär, köp adam şoňa gyzyklanýar. Bu programmalar näme üçin gerek? Şu magistrlik derejesi köplenç öz ýolbaşçylyk wezipeleri, has müdir müdirlik wezipelerine geçmek üçin şu MBA diýilen magistr derejesi gerek bolýar. Ýa-da e, magistrlik näme üçin okalýar? Ýene-de doktorantura işlerinden mu işlerini geçirmek üçin olam bir magistrlik şoň bir bölegi diýip durýada indi biziň aýdan türkmenistandaky sistemamyzy seredeňizde kandidat ylym ylymlary ondan soňram doktorantura ylymlary diýlen derejeleri bar bärde de edil şonnaly magistratura soňam phd şeýle dereje hawa Indi kabul edilişlik zatlary, talaplary, bakalawr derejesi bolmaly bolýar magistra, magistratura tabşyrmak üçin. Şol tabşyrýan ugruňyza bagly ýa-da bagly bolman hem biler. Zada talaplara görä üýtgäp bilýär. iň azyndan ortaça baha derejesi, ýagny minimum GPA diýdik. Köplenç three point o, üç nokat, üç, dördüň üstünden üç diýýärler, ýöne bulam zatdan uniwersitetden uniwersitete görä üýtgeýär, şonuň üçin hem tabşyrýan okuwyňyzyň rekwirementlerine, talaplaryna barlasaňyz gowy bolar. Soň prerequisite coursework diýilýär, öňünden geçmeli, ýagny şu magistratura başlamazdan öň, magistratura klaslaryny almazdan öň hökman alaýmaly sapaklar bolýar. Muny bakalawr döwrüne almadyk bolsaňyz, gorkuly zat ýok. Köplenç birinji semestr nazaryna alyp bolýar, magistratura sapaklaryna başlamazdan öň. Ýöne ol, elbetde, siziň magistratura zadyňyzy, dowamlylygyny bir semestr ýalyk uzadar. Başga gerekli zat, edil şu ýyl-a köp ýer optional edipdir, sebäbi covid sebäpli, zerarly. GRE ýa-da GMAT ýaly synaglar ugruň boýunça köp Ýerler GRE zat etýär, require etýär, talap etýär, GMAT köplenç biznes schoollar diýip bilýän. Ýöne ikisini käwagt ýa-da ýa diýýänlerem bar, ýa GRE ýa GMAT. Bulam uniwersitet talaplaryna görä üýtgäp bilýär. Iş tejribesi käwagt gerek bolýar, köplenç executive MBA ýaly şon ýaly programmalara birnäçe ýyl, üç-bäş ýyl ýalyk iş tejribesi isleýärler öýtýän. Bulam käbir ugurlar üçin, hemmesi däl. häsiýetnama, ýagny recommendation letters, iň az iki ýa-da üç diýýärler, bilmedim bir diňe birçasyny talap etýän barmy? Bulam edil uniwersitetden görä, uniwersitetden uniwersitete üýtgäp bilýär. Muny professorlardan hem alyp bilýäňiz ýa-da iş tejribäňiz bar bolsa emploýeriňizden, başlygyňyzdan hem alyp bilýäňiz. Düzme diýdik, statement of purpose ýa-da personal history essay diýip geçýän bolmagy mümkin. Käbir ýerler diňe birçjasyny isleýär, käbir ýerler iki sanak essay isleýärler. Bulam üýtgäp bilýär, talaplaram üýtgäp bilýär, içinde näme soraýanlary, uzynlygy, näçe söz bolmaly, nädip ýazmaly, bulam uniwersitetiň özi, şo zat edilýär web saýtlaryndan maglumat tapyp bilýäňiz soň başga gerek zat hökman gerek zat transkript öň bakalawr eden bolsaňyz ýa-da bu magistraturadan öň başga magistratura eden bolsaňyz garaz şundan öňki alan hemme derejeleriňiziň transkripti gerek bolýar transkript näme diýmek bilýänsiňiz sapaklaryňyz bilen bahalaryňyzyň resmi sanawy bolýar Köplenç unofficial zadyny isleýärler kopiýasyny taşlan döwrüňizde kabul edilen soň official zady ibermeli. Ok. Ondan resume ýa da öz sesimi özüm eşdilýäleý. Resume. Ha. Resume ýa da CV soraýarlar. Ondan soň daşary ýurtdan tabşyrýanlar üçin iňlis dili synagy, Türkmenistanda TOEFL diýilýär. Edil bakalawryňyzy Amerikanyň içinde ýa-da iňlis dili gürlenilýän ýer bolsa käwagt waive hem edip bilýärler. Naprimer Kanadada okan bolsaňyz ýa-da Amerikanyň öz içinde gerek bolman biler. Ýöne daşary ýurtdan tabşyrýan bolsaňyz köplenç isleýärler. Şular umumy gerek zatlar diýdik. Indi haçan we nähili tabşyrmaly? Deadline-lar, ýaňky soňky tabşyrylmaly günler, gerekli resminamalar her okuw jaý üçin üýtgeşik bolup biler. Ýaňky sananylamy general, umumy islenilýän zatlar. Şonuň üçin hem postoýanno göz öňünde tutýan uniwersitetlaryň websaýtlaryny barlap duruň. Indi haçana deadline, haçana çenli tabşyrylmaly, nähili resminamalar gerek, şu zatlary barlap dursaňyz gowy bolar. Ýöne, mysal üçin, meselem, okuwa baş, güýz okuwa başlamak üçin, diýeli, indiki güýz iki müň ýigrimi ýylda okuwa başlajak bolsaňyz, şu döwür uje dedlaýnlaň wagty, ýa dekabryň birine diýýärler, dekabryň on bäşine, bilmedim, käbir okuwlar ýanwar zadam diýbilýär, üýtgeýär agaras. Şonuň üçinem öňräjiginden barlaň, öňräjiginden taýynlanyp başlamaly. Başga näme? Hawa, daşary ýurtdan tabşyrýan dalaşgärler üçin käwagt oktýabr aýy hasam irem bolup bilýär. Şonuň üçinem tabşyrjak bolsaňyz iň azyndan bir-iki ýyl öň uje gözläp, dedlaýnlar näme, resminamalar näme, barlap başlamaly, soňky momentde goýulsa biraz isleýän okuwyňyzdan gijä galmagyňyz mümkin. Iň azyndan dokuz aý öňünden zat taýýarlanyp başlasaňyz gaty gowy bolar. Sebäbi diýeli ekzamen almaly bolsaňyz synag GMAT, GRE, TOEFL bulary öňünden uje ekzamene taýynlanmaly. Bir, bir ýarym ýyl öň taýynlanyp başlasaňyz hasam gowy bolar. Onnoň ol olara date almaly öňräginden. Hemişe postaýan islän wagtyňyz data taýyn bolman mümkin. GRE, GMAT öňünden şo zadyny almaly-da haçan şo register etmeli garaz. Türkmenistandan zatdan bu synaglar aljak bolsaňyz ýylda bir gezek mi bilemok garaz hasam öňünden taýynlanyp başlamaly. Indi professorlardan ýa-da başlygyňyzdan işleýän ýeriň başlygyndan häsiýetnama gerek bolsa olar başagaý adamlar şonuň üçinem birnäçe aý öňünden birinjiden gürleşip goýuň men şu okuwlara tabşyrjak bolýan gowy söz bilen maňa häsiýetnama gowy özem gowy häsiýetnama prosta häsiýetnamada däl erzet häsiýetnama-da berip bilýänler bar. Gowy häsiýetnama ýazyp bilersiňizmi diýip birinjiden soraň. Iki-üç sanak häsiýetnama isleýärler, şonuň üçinem birnäçesinden professorlardan, başlyklaryňyzdan soraň. Her tabşyrýan okuwyňyza şo bir adamlaryň bermegem gerekkä. Diýeli, on okuwa tabşyrýan bolsaňyz, alty okuwa tabşyrýan bolsaňyz, şo bir professordan şonça soramana çekinýän bolsaňyz, onda has köp professorlardan soraň, hersi iki-üç sanaga. ýa-da başlygyňyzdan. Hersi üç sanaga ýazsyn. Ýo sizi gowy görýän bolsa ýazjak diýse hemmesine-de ýazyp biler. We Amerikada kagyz şekilinde kabul edilenok. Şoň üçin hem ofisialno şo professoryň ýa-da başlygyň EDU, ýagny professor bolsa soňy uniwersitete bagly ýa-da başlygyňyz bolsa zada bagly şo işleýän ýeriniň emaily gerek. Ofisialno gmail zat kän kabul edenoklar meň bilşime görä, belki kabul etýänlerem bardyr. Ondan siz öz resmina şo zadyňyzy dolduraňyzda application-yňyzy şo taýt diňe onuň email-ni ýazýaňyz adyny email-ni derejini nirde näme bolup işleýär diýeli associate professor at some university şonuň ýaly title-ny ýa-da plan ýerde şunuň ýaly pozisiýada işleýär diýip title-ny adyny ýazýaňyz ondan o professora email gelýär Professoryň özi ondan şu taýy e-maildaky linke basyp uniwersitetiň web saýtyndan özi doldurmaly. Ýa ýazmaly ýa-da soraglaryna jogap bermeli. Şonuň üçin hem gynansaňam meselem Türkmenistanda bir professoryňyzy ýazsa kagyzda muny getirip berip bilmeýäňiz we internetiň üsti bilen özi doldurmaly bolýar o professor ýa-da başlygyňyz we bu wagt alýar. Şonuň üçin hem diýeli iň soňky birki hepdä goýmaň. Dekabryň birinde deadline bolsa Bu professora iň azyndan birki aý öň e-mail barar ýalyk ediň. Öňräjignden ýazyp goýsunlar. Gijä galmasynlar. Onnoň şolar başga hä, biram ýene bir hemişe gerek däl, ýöne eger bakalawr okuwyny Amerikada okamadyk bolsaňyz, käbir okuw jaýlar transkripti resmi taýdan taýdan edilen deňeşdirmäni talap etýär. Ýagny bular evaluation diýilýär. Ýagny seniň alan transkriptiň çyndan hem şol şol alan sapaklaň Amerikadaky kreditler Amerikadaky sapaklara deň gelýärmi şony barlatýarlar. Hemme okuw jaýy däl, käbirleri. Şo bulam ýöne iki-üç aý zat alyp bilýär. Şoň üçin hem muny öňünden barlap, öňünden bilip, öňünden tabşyryp, taýyn edip goýuň şo evaluation-y, deňeşdirmäni. Köplenç, meň bilýän okuwlam şuny talap etýär. Şo her hili evaluation şo deňeşdirýän zatlar bolýar, agency-lar bolýar, agentstwalar bolýar. Olar ýöne NACE diýilýär, National Academic Something. Şo NACE approved agency bolmaly. Ýagny, naş websaýta girseňiz, members, şo list çykýar. Ine şular şular Macy's Approved Agency. Onnoň şolaň içini hersini barlap görüň. Baha bahalaryny barlap görüň haýsy size has amatly bolýa. Ýa-da her hili requirement-lar bolýa. Köplenç meselem iň meşhury WES, W-E-S diýip, World Education Services diýilýär öýtýän. Şo iň gowy bilinýäni köp uniwersitet Mesa Saprut hersem diýenok diňe şo Wes bolsun diýýäler. Ol Wes ýöne uniwersitede ofitsialno özlerine transkript ibermegini isleýär. Ýani sen näk kopiýany iberip bileňok. Maňa uniwersitet ofitsialno ibersin diýýär. Eger Türkmenistanda okap okan bolsaňyz muny Türkmenistandaky okuwlar ýokary okuw jaýlar etmän biler. Şoň üçin hem diňe west diýen bolsa onda ol okuwa bilemok Türkmenistanda bakalawr alan bolsaňyz ol okuwa tabşyrmak şansyňyz azalyp biler. Şoň üçin hem şoňa görä-de okuw saýlamaly bolup bolmaly bolup bilersiňiz diýjek bolýan. Şoň üçin hem öňünden şu zatlary barlap nähili requirement-lar bar, haýsy agentstwa etdirip bilerin ýa-da elbetde bu deňeşdirmän kabul etmeýän okuwlar hem bar. Şoň üçin öňünden Barlaşdyryň, görüşdiriň. Eger etdirmeli bolsaňyz, aýdyşym ýalyk birnäçe aý alyp bilýär. Şonuň üçin hem hasam öňünden taýynjak edip goýuň bu zatlary. Onnoň, indi statement düzmeleri diýdik, talap edilýän. Bular uniwersitetden, ýokary okuw jaýyndan ýokary okuw jaýa gaty üýtgeýär. Men ýöne bärde iki sany mysal goýdum öz bilýänlerimden. Şul meniň magistr eden ýerim, Baruch College-iň statistika magistrine nähili esseý soraly, mysal hökmünde. Diýşim ýaly, her uniwersitetiňki üýtgeýär. Iki esseý isleýän eken. Üç, üçem bolup biler, üçünji optional, size bagly. Indi, ine, zat word limit görkezýär. Bäşi söz Max bolmaly. Birinji diýeli tabşyrýaň şu magistratura tabşyrýaňyz. Edil durmuşyzyň şu wagtynda näme üçin magistratura tabşyrýaňyz? Mundan soň nähili karýera isleýäňiz? We siziň geçmişdäki tejribäňiz şu karýera sizi nädip taýynlady? Şo soraglara jogap beriň Bäşi sözde diýýär. Ikinji esseý şu temalardan birine iki ýüz elli sözde jogap beriň diýýär. Meselem, social issue, bir jemgyýetçilik bir meseläni deeply şo barada discuss zat ediň diýýär, gürrüň beriň we şol şol jemgyýetçilik meselä nähili çözgüt, goşant goşjak şonam describe ediň diýýär. Mysal. Ýa-da technology trend, ine şu temalardan biri barada iki ýüz elli sözli düzme ýazyň diýýär. Bu bir mysal. Ikinji meselem bulam şu wagt Berkldaky Masters in Statistics, statistikadan magistratura okajak bolsaňyz, bulam iki sany essay isleýär. Birinjisine Statement of Purpose diýýär, ikinjisine Personal Statement. Bu köplenç bu ikisiniň tapawudy Statement of Purpose, sen ýaňkyna şu birinji essay ýalak, näme üçin şu programma, näme üçin şu bölüm, gutaryp näme etjek, nähi geçmişdäki zatlar, tejribeleň nädip taýynlady, şo soraga jogap berdirýär. Bulam diýýär Takmynan bäş ýüz bir müň söz bolmaly. On iki pointda birki sany iki bir ýa-da iki space bolmaly arasynda diýip şon ýanjak requirement-larynam aýtýar. Personal statement bolsa özüň özüň barada gürrüň bermeli. Sen durmuşdaky çeken kynçylyklaň bolup biler ýa-da durmuşda bir problema has passionate bolsaň şo barada gara personal statement etmeli. Bulam diýýär bir sahypa ýa-da ondan hem az bolmagy mümkin, muňa edil söz sanyny bermändir. Garaz, mysal, başga okuwlarda diňe birçe statement, birçe düzme-de talap edip biler. Şonuň üçin hem öňünden görüň, nähilirik we nähili düzme ýazmaly, sebäbi bu wagt alyp bilýär. Grammatiki ýalňyş hiç hili bolmasyn. Şonuň üçin hem iňlis dilisi writing-i gowy bolan tanyşlygyňyz bolsa ýa-da Bilemok tanyşlaryňyzdan professorlaryňyzyň özi feedback beribilse bilmedim gaty az ýagdaýda professorlar kömek eder. Ýöne şonuň ýaly tanyşlaryňyz zatlaryňyz bar bolsa proofread etdiriň, barlatdyryň. Şu söz şu taýy gowy gelişipdirmi ýa-da şuňa derek şu şeýdip ýazdym welin tema nähili flow nähili bu temadan bu tema geçiş böküp geçmedim dämi does it make sense bir many diýjek bolýanymy gowy zat etdimmi ýazdymmy şonýa gramatiki ýalňyşlygyňyza seretsinler buram wobşem şu düzme gowy ýazylypdyrmy ýada şuny nädip üýtgetsem şu taýy goşsunlar şonýajyk gowja fidbak berip biljek adamlara buram dä üç dört sany adam bolsa hasam oýu ýöne iň azyndan birki adama dagy şeýdip prufrid etdirip fidbak alyň gowy bolar. Hökman ýagdaýda. Ýerde bir zat goşjakdym aý bölek şu düzme düzme ýazylanda Türkmenistanda ýazylýan düzmeler ýa aýdaly Orsýetde başga ýurtlarda ýazylýan düzmelerden gaty tapawutly Amerikada talap edilýän düzmeleň strukturasy. O taýda-da esasy ilki bilen başlaňda siz esasy pikiriňizi ilki bilen ýazmaly. Ondan soň eýýäm şu ilki esasy pikiriňizi gollaýan zatlaryň hemmesini ondan belläp çykmaly. Strukturasy şondan. Birazjyk Türkmenistanda ýa başga aýdaly döwletlerde düzmeler ilki bilen giriş bolýar, ondan soň esasy pikiriň soňrakda bir ortaragynda bolýar, ondan soň ýene-de dowamynda gidýär. Şondanrak bolmaly däl, görýäňizmi, bärde bäş ýüz söz iki ýüz elli söz diýlen limit bar şoň üçin esasy pikiriňizi ýazýaňyz ondan soň ony golleýän pikirleriňizi doldurýaňyz şondanrak bolar. Gowy gowy kaman. Biram hiç haçan iňlis dili writing sapak zat alyp görmedik bolsaňyz internete giriň coursera diý ýa edx diý köp akademik writing ýene gör şon ýanak bir kursy zat geçip bilersiňiz wagtyňyz bolsa şon ýanak öwrenip hem bilersiňiz başga sapak almak şansyňyz bolmadyk bolsa. goýatlygyna. We iň esasy bellemek zadym internetden hiç zat almaly däldir. Internetden ýazylan zatlary başga biriniň ýazan zatlaryny alyp özüňize goşup ulansaňyz o gaty eýýäm şo taýdan seredilip internetden çykýandygyny barlap sizi disqualify edýärler, çykarýarlar eýýäm programma. Edilýärdi. Indi esasy her kimiňem e, kellesindäki boljak zatlaryň biri elbetde okuwa girip e, girmek e, şansy kyn. Geçýän bu ýanky hemme tapgyrlardan zatlardan geçen soň ýene de uly mesele ol okuw we ýaşaýyş harajatlaryny nädip e, ýapmaly. E, Oňa da elbetde e, dürli ugurlary bar. Indi ilki bilen kabul edilen soň Şu öz şu uniwersitetiniň içinde iş gözlemek. Oň içinde ýaňky professorlaryň kömekçileri bolýar, ýa ylmy işleri geçirmek boýunça kömekçiler bolýar, şu teaching assistant diýilýär, ýa research assistant diýilýär. Indi şon ýaly işleriň üsti bilen olar size aýlyk töleýän ýaly edýärdi, ýöne şu aýlygyň üsti bilen okuwyňyzy ýapýardy. Indi şon ýaly mümkinçilikler bolýar. Onam ýaňky ýaly hemmesini uje okuw gözläp başlaňda uniwersitetleri şoňa görä tapmalylar. Şondanrak mümkinçilikler barmy? Halkara, daşary ýurtdan gelýän talyplara şondan mümkinçilik berilýärmi? Oňa seretmeli. Ikinji bir ury ýaňky harajatlary ýapmak üçin ol bizi näme etmeli? Ylmy işden işe taýynlanýan magistr derejesi uniwersitetler bar, ýörite research universities diýilýär. Şo taýda siz şo biziň şo taýda edilýän ylmy işlere görä siz hem şol ugurdan okajak bolsaňyz şol öz ylmy işiňizi hem şonda şo boýunça etjek bolsaňyz onda doly hemme harajatlary ýapmak mümkinçiligi berilýär full funding ýa full scholarship diýilýär şoňa ýene-de ýaňky ýörite research uniwersitetleri ýa ylmy işler geçirilýän uniwersitetleri gözlemeli bolýaňyz Üçünji ury, eýýäm siz magistratura derejesi, şoň içinde bolýan PHD ýa doktorantura urundan uniwersitetleri, programmalary saýlap, eýýäm şonuň içinde siz magistraturanam edýäňiz, bir-iki ýylyň içinde, ondan soň eýýäm doktoranturaňyz dowam edýär. Şeýlelik bilen bir dört, bäş, kämaha sekiz ýyla-da çekip bilýär. Şonda-ly programmalary saýla saýlasaňyz köplenç PHD programmalaryň köpüsi full scholarship berýär doly hemme tarapdan harajatlaryňyzy ýapýan mümkinçilikleri döredýär. Ýöne olam bir bu ury. Elbetde başga urlar meňem başlaň. Hawa. Goşaýyn. Şu taýda PHD tabşyryp okan PHD-ni gutarmaly diýen zadam ýok. Eger PHD etmek niýetiňiz ýok bolsa, PHD tabşyryň, full funding alýaňyz. Hemme zady ýapýalar. Birki ýyldan magistraturaňyzy alyp, master thesis alyp programmadan çykybam bolýar. Gutarmak gerek hä dagy raz. Hawa özüňize bagly elbet. Hawa. Hmm. Ýene-de bir ury elbetde dürli Türkmenistanyň ýa-da başga-da ýurtlaryň daşary ýurtdaky raýatlara berilýän dürli programmalar bar. Fulbright programmasy bar, ýörite magistrlik derejesi üçin Türkmenistandan her ýyl bäş adama çenli žurnal mümkinçilik bar saýlanyp bu programma boýunça Amerika gelip Amerikanyň uniwersitetlerinde okamak. Ol Amerikadaky Türkmenistandaky Amerikanyň ilçihanasynyň üsti bilen geçirilýär. Şu ýyl ýaňky meniň gatnaşan programmam Türkmenistandaky Beýik Britaniýadaky ilçihanasynyň üsti bilen geçirilýär. Olam ýene-de bir ýyl Bir ýarym ýyl gidip Angliýada okamana mümkinçilik berilýär magistr derejesini almana. Olam doly hemme tarapdan ýapylan hemme harajatlary olar öz boýnuna alýarlar. Beş başgada käbir ilçihanalar meň bilim bilişimçe Günorta Koreýagyň ilçihanasy Ýaponiýanyň ilçihanasy dürli şonary maksatnamalary bar we ýenede bir gowy mümkinçilik Dünýä bankynyň meýilnamasy bar. O taýda nähili işleýär siz ilki bilen hemme özleri ýaňky tapgyrlardan geçýäňiz, uniwersitetlere kabul edilýäňiz. Ondan soň uje gowy şol olaňam ýöne öz sanawy bar, haýsy uniwersitetlere, haýsy ugurlar boýunça tabşyryp bolýar. Şol sanaw boýunça seredip, şol uniwersitetlere tabşyryp kabul edilen soň, siz şu meýilnamany tabşyrýaňyz-da, şeýlelikde olaram hemme tarapdan siziň hemme harajatlaryňyzy ýapýarlar. Şunda dürli-dürli mümkinçilikler bar. Elbetde bularam Ýaňky uniwersitete siz bir ýarym ýyl ýa bir ýyl ondan öň taýýarlanmaly bolsaňyz, bulam göz öňüne tutup eýýäm iki ýyl dagy şeýdip taýýarlyk, öňünden taýýarlyk görmeli bolýaňyz-da. Sebäbi bularam ýene-de bir basgançak bolup durýar. Sorag-jogaba geçip bileris. Soraglaryňyz bar bolsa. Indi eee Gapawul beý Zoom-a girip bilemzok diýenler bar. Zoom ID bolup men YouTube chatda paýlaşdym. Eee link işleýän bolmaly ýa-da girjek bolsaňyz. Indi eee köp soraglar YouTube-dan soraýmasalar, eee Men bir neme diýjekdim, ýagny siz PhD-a gelip soň mastera, masterlar, masterlyk derejesini alyp soň çykyp bilýäňiz diýdiňiz-ä. Eger şo taýda soňundan başga bir PhD programmasyna gitjek bolsaňyz-a professorlar kän halanok, uniwersitetler hem kän halanok-da. Eger Şo niýet bilen gelendiňizi ýöne gizlemeli bormykaňyz diýen. Sebäbi çykanyňyzdan soňam size ýene recommendation letter gerek-dä professorlardan. Şo taýda hani men PHD-ä geldim ýöne master derejämem alyp gitjek diýseňiz, şo taýda recommendation letter problemasy çykyp biler. Hawa. O dogry. Ýöne edenler tanaýan peşje edip, master alyp başga ýere peşje, ýöne diýşiňiz ýaly başdan geleňizde aýtmaň. Soň professoryňyz bilen gowja gürlüp ýagdaýyňyzy düşündiriň, zat ediň, professoryňyz bilen araňyz gowy bolsun. Ondan diýeli men karýeramda planym üýtgetdim, researchym birazjyk üýtgedesim gelýär, şonuň üçinem başga programmalara tabşyrasym gelýär, siz maňa gowy rekomendasiýa ýazyp bilersiňizmi? Ýöne diýşiňiz ýaly professorlaryňyz bilen araňyzy gowy saklaň, size rekomendasiýa gerek bolsa soň häsiýetnama. Men bärde biriniň tejribesini bilýän. Bärde bir gowy uniwersitete PHD-ä geldi. Bir ugurdan. Ondan soň bu finans ugruna gitmek istedi. Sebäbi akademiýada kän pul ýok diýip. We muny hem aýdypdyr öýdýän, eýle-de, beýle-de, gürrüň edipdir öýdýän. Soňundan Amerikada kabul alyp bilmedi, soň başga döwlete gitmeli boldy-da. Şoň ýala problemalar bor. Bärde bir sorag gelipdir ýutubdan, kompýuter saýens master derejesini okamak barada pikiriňiz nähilika? Köp ýerde kompýuter saýens master okamak hökman däl diýilýär welin diýip de. Men öz pikirimi aýdaýyn, Adobe-de işleýän, ede kompýuter saýens boýunça şo okuwlary tamamlap soň eýýäm işleýän adamlar boýunça entry level boýunça bolanda bakalawr derejesi belki ýeterlikli bolar, bolmagy mümkin kompýuter saýens derejesi. Ýöne men meselem kabul işi kabul edýän adamlam eýýäm bäş ýyldan kän tejribesi bolan adamlar kabul edýäs. Köplenç köp işi kabul edýän menejerler, başlyklar, müdirler olar Masters in Computer Science kabul edýänini görýän talaplarynyň biri şolar bolup durýar. Şonuň üçin eýýäm siz Aýdaly, başlangyç boýunça işe köplenç görýänlerimiň biri, meselem, indi bir işe okuwy tamamlap işe girýän bolsaňyz, onda bakalawr derejesi ýeterlik mümkin. Ýöne advanced etjek bolsaňyz, karýeraňyzy has ýokarlap, uly derejelere ýetirjek bolsaňyz, onda masters gerek bolmagy mümkin. Başga bir sorag gelipdir, computer degree, hany degýärmi edeniňe, master edeniňe degýärmi diýip? Aý şo ýaňka meňzeş. Indi ösjek bolsaň, sen tejribäňi, karýeraňy ösdürjek bolsaň, onda soňrakdan mäsrz etseňem bolýa, ýa-da gönümel mäsrz etseňem bolýa, özüň öz ýagdaýyňa görä seret. Ýöne daşary ýurtda kompýuter okap, Amerikada hany bärde işlemäne wiza almak aňsat, meselem Adobe alýamy, şoň ýaly bakalawryny meselem başga ýurtlarda gutaryp, apply edýärler bir pozisiona, bir işe, Şolara H one sponsorlyk edýärlermi? H one diýýän hem iş wiza. Hawa, Amerikada gutaran bolsalar, okuwy Computer Science Master sortun, Bachelor sortun, onda üç ýyllyk STEM OPT diýlen zat, iş mümkinçiligi berilýär Amerikanyň immigrasiýa gullugy boýunça tarapyndan. Şol şoň esasynda eger-de siziň üç ýyllyk STEM OPT-ňiz bar bolsa, onda işe tabşyraňyzda So biz bir soraglaryň biri, siz Amerikada işlemäne mümkinçiligiňiz barmy, rugsadyňyz barmy? Şo taýda o men STEM oputim bar diýip aýdýaňyz. Şeýlelikde olar ondan soň üç ýyl seň STEM oputiň bar. Ondan soňam H1B sponsorship diýlen öz programmalary bar. Adobe-de meselem köp uly kompaniýalarda, tehnologik kompaniýalarda bar o mümkinçilik. Ol siziň adyňyzdan ondan H1B sponsorship-i tabşyrýar. Biri sorapdyr, Dünýä bankynyň, Dünýä gaznasynyň ýa-da World Bank-iň scholarship-leri barada azajyk maglumat beräýseňiz diýip. Ol ýene-de şu Dünýä bankynyň agzasy bolan ýurtlarynyň ähli raýatlaryna açyk programma. Olaryň öz ýo ýanky şu biziň çykyşymyzda web saýtyna goýduk. Şo taýda web ýa-da World Bank Scholarships diýip ýazsaňyzam çykýar şol ýanky programmaň içindäki hemme meýilnamalary. Dürli-dürlileri bar, ýöne esasysy Türkmenistanyň raýat raýatlary şo Dünýä bankynyň agzasy bolup durýar Türkmenistan. Şonuň üçin bizem siziň hemmämizem oňa tabşyryp bilýäs. Esasy zat o taýda öz ugurlary bar. Ine şeýle ugurlar boýunça şu uniwersitetlere siz kabul edilmeli diýip sanagy bar. Şoň içine girip, şo sanawlaryndan barlap bilersiňiz we öz ugruňyzam şoňa görä saýlap bilersiňiz. Indi bu Tramp prezident saýlanandan soň uniwersitetlere, Amerikadaky uniwersitetlere gelýän daşary ýurt okuwçylaryň sany azaldy-da. on prosentmi on bäş prosentmi bilemok soňky sanlar nähili indi täze prezident geçen wagty wiza bermesi aňsatlaşyp bilermi ýa-da uniwersitetlerden kabul almak has aňsat bolup bilermi şu wagt umuman diýen elbetde trampyň respublikanlaryň demokratlaryň arasyndaky şu immigrasiýa syýasaty nukdaýnazaryndan seredýän göz-garaýyşlar birazajyk üýtgeşigräk bolup durýar. Ýöne şeýle seren, umuman seredeňde Immigrasiýa kanuny boýunça wiza almaklyk haýsy prezident bolanda-da kän tapawut bol edenok. Sebäbi Immigrasiýa kanuny Amerikada nähili bolup işleýär, haýsy bolsa-da ugrusy boýunça student bolsun, talyp hökmünde gitjek bolýan bolsaňyzam, turist bolup gitjek bolýan bolsaňyzam, wiza tabşyraňyzda Siz Türkmenistana ýa haýsy bolsa-da başga ýurtda ýaşaýan bolsaňyzam, ýene-de dolanyp geljekdigiňizi siz şo taýda görkezmeli. Esasy şoňa seredýärler. Siz talyp boluň, turist boluň, tapawudy ýok olar üçin. Men Türkmenistana dolanyp geljek diýip görkezýär, şony görkezip subut edip bilseňiz, onda wiza almak problema bolmaýar. Elbetde, konsula köpräk bagly bolýar. O subýektiwrak bir o zady bar-da, adamyň Özi biraz adamçylyk etse, onda gowrak netijeleri gazanýaňyz. Ýok bolsa, diňe kanun boýunça kitapda şu A to B diýip ýazyk hemme zady follow etýän bolsa, onda biraz kynrak bolýar. Bolýar. Brakko Şaýnştaýg, Prezident saýlawlarynyň täsirini bilemok, ýöne şu ýyl köp ýokary okuw jaýlary GRE-ni waive etdi. GRE ýa-da GMAT gerekkä. Biram tabşyrýan az bolany üçin GPA-ňyz zadyňyz Düşügräk, azrak bolsa-da şansyňyz köp bolmagy mümkin. Şoň üçin hem şu ýyl tabşyryp bilseňiz, meň pikirimçe tabşyryň. Ýöne, elbetde, granitsalar açylarmy, geljek ýyl siz okuwa gelip bilersiňizmi, ol aýry mesele, hiç kimizem bilemzok. Ýöne, talap, talaplara görä şansyňyz köpräk bolmagy mümkin bu ýyl. Düşnükli. Ony hem Bakalawr derejesi üçinem käbir ýerler SAT-ni aýyrdylar öýdýän şu ýylda. Hawa. Hawa. Ol covid sebäpli ýapyk bolansoň köp geçirýän synaglar geçirýän ofisler ýapyk bolansoň olar indi şol şeraty göz öňünde tutup aýyrdylar datalap. Buram şu wagt meň bilişime görä Türkmenistanda onlaýn Hytaýda ýa onda daşary ýurtlarda okaýan okuwçy az dälmika diýende. Şo taýdan onlaýn sapaklaryny dowam edip, e, bermedik ýagdaýlarynda-da wizany, ýollary açylmadyk ýagdaýynda-da bärde Hawa. sapaklaryny öýden oturyp okap bilerler-de, internetleri bolsa. Hawa. PhD derejesi üçin azajyk gürrüň beräýiň. Biri sorapdyr şu gün, hany PhD, master da aýratyn edip oturman. Hawa, tapawutlaryny düşündirip bilerin. Indi magistr bilen PHD tabşyr biraz bir adam däl köpräk üýtgeşigräk bolýar. Meň üçin iň uly tapawudy PHD kabul etýän professorlar admissions office-de belli bir sanlaram ýok. Şoň üçin iň meniň pikirimçe iň möhüm zat diýeli GRE, GPA o zatlar belli magistr üçinem gerek. PHD-de tapawudy öňräjiginden siz professor saýlamaly. Okuwlaram beter okuň abraýly adam gerekdir welin işleşip biljek professoryňy öňünden saýlaň iň azyndan alty aý öň email ýazyp şu professor bilen baglanyş kontakt etjek boluň sebäbi professorlaň sizi halasa siz professor saýlaýar özüne okuwçy professoryň zady barmy granty barmy zady fandiňi barmy siziň research etdirip size pul töläp biljekmi sebäbi professor köplenç cover etýär ýada okuň üstünden teaching assistant diýilýär sapak okadyp bilseňiz şon ýaly edip zat etýär okuň puly size stipendiýa zat şo görnüşde berilýär işläp berilýär köp ýagdaýda men meň üçin iň möhüm tapawudy şo professorlar bilen kontakt edip bolsa zumuň üsti bilenmi skaýpyň üsti bilen ýa-da ýakynda ýaşaýanyňyz bolsaňyz ýüz ýüze öňünden zat ediň görüşjek boluň sizi görse siziň adyňyzy eşitse başgalar hiç tanamaýan applikantlardan siz öňe çykarsyňyz. Ikinjem elbetde research, ýagny ylmy iş eksperiensiňiziň bolmasyny isleýärler. Şol sebäpden bakalawr edip ýören bolsaňyz, şu wagtdan professorla şol ugurda bir professoryň ýanynda işlejek boluň. Şondan recommendation, häsiýetnama, aljak boluň. Sebäbi ola möhüm, tabşyrýan professoryňyzyň tanaýan professoryndan rekomendasiýasy ýa-da tanamasa-da, şol ugurda ady azajyk bolsa-da belli bir professordan rekomendasiýa gelseler, siziň GPA-ňyza-da kän seredip oturanoklar, transkriptiňize-de kän seredip oturanoklar, başga professordan häsiýetnama gelse, siz öňünden kontakt edip, gürleşip, şo temada bir zatlar bilýänligiňizi, isleglidigiňizi bilseler, kabul edip bilerler. Başga köplenç şo bir zatlar gerek bolýar, transkriptiňiz gerek bolýar, GRE gerek bolýar, şu wagt gerek bolmanam biler bu ýyl. Ondan soň minimum GPA isleýärler, GPA-ňyz ortaça bahaňyz iň azyndan üç bolsun diýýärler. Ýöne ýaňkaýy düşünmäge goja häsiýetnama geldi sökäp seredip hem oturanoklar. Ondan başga näme gerek? Daşary ýurtdan tabşyrylan bolsaňyz TOEFL gerek. Ondan application fee de bar. Hä şony belläp geçmändirin. Tabşyrýanyňyz üçin töleg tölemeli. Muňa ýagdaýyňyz ýetmeýän bolsa zat etdirip bolýar. Tölegi aýyrdyp hem bolýar. web saýtyna diňe Amerikan sitizenlerine, Amerikan graždanlaryna, ilatlaryna diňe web etýär, daşary ýurtdakylar raýatlaryna we başgalaryna aýramzok diýselerem, ýagdaýyňyzy düşündirip gowja email ýazyp admissions office ýa-da bir ýerik ýagdaýyňyzy düşündirip ýazyň. Size zada isklýuçeniýe siziň üçin aýryp bilerler. Hemme zat diňe şu belli bir düzgün web saýtyna düzgünler hemme zat şomyka diýmäň. Birazjyk bir zady siziňki şoňa deň gelmeýän bolsalar professorlara email ýazyň admissions office email ýazyň bir zat edip size kömek ederler. Şu nemäni aýraýyň mümkin bolsa skriningizi şeýer edýäňiz-ä. Hä hä aýraýyn aýraýyn. Ýutubdanam birnäçe sorag gelipdir. Ilki bilen bir birinji sorag bundan beýläk onlaýn masters PhD edip bolarmyka diýip, alyp bolarmyka diýip sorag gelipdir. Edil şu wagt Amerikanyň içinde bolsaň onlaýn edip edip bolýanyny bilýän köp uniwersitetler onlaýn. Ýöne aýratynam ondan öňem Western Governors University diýip meselem Masters programmalaram, bakalawr programmalaram onlaýn okatýanlaryny bilýän. Şonda mümkinçilikler bar, özüňiz seredip. Ýöne şu Western Governors University gowy accredited hemme tarapdan recognized university dolan bilýän. Şoň üçin bir mümkinçilik meselem şol. Aýna aý bölekden aýtjak bolsaň. Sorag yok. Online we has hem bad bolarmy şo soragmy? Bad alarmy diýýär. Hany Ha, bad alar. Hawa. Mundan soň mümkinçilik berip accelerate edermi? Köpelip gidermi? Elbetde bad alar. Men hatda sapaklaryň birine mysal bereýin. Machine learning in education diýip bir sapak alypdym. Educationa tehnologiýa ýa şonýa computer science. Şonda professorlaryň özi aýtýar. Online zatlar educationyň gelejegi. Esasanam şu pandemiýada görendirler. Adam ýüzbe-ýüz gidip görmeseňem şo bir zatlar edip bolýada köp amerikada gaty köp onlaýn masters programmalaram bar phd onlaýn etmek polnostýu biraz kynrak bolaýmasa ýöne bardyr elbetde we ýöne şony ýakylaňyzda accredited bolsun onlaýn hemme mastera tabşyryp oturmaň akkreditasiýony bolmasa iş tapmak zat etmek biraz kyn bolmagy mümkin şoňa serediň. Akkreditationyň nämediginem aýdyp beräýiň. Ym Doly detallaryny bilemok, ýöne bärde regional diýýär, regi regionalna amerikan higher learning something garaşýan ýaly programmalar, çyndanam zady barmy, ýüzbe ýüz zat edilýän programmalaryň deňligi barmy diýip şonýaky agentstwalar bolýar. Ondan şoňa akkreditasiýa berýärler. Hawa çyndanam şu programma şul magister in computer science ýa-da magister in baş plan zatda şo derejä deňligi barada akkreditasiýa berýärler. Ol o o barada-da uniwersitetiň şo programmaň web saýtyndan zat tapyp bilersiňiz akkreditasiýa näh akkreditasiýa akkreditasiýasy barmy ýokmy. Umuman hem şu pandemiýa sebäpli men öz tejribämi hem aýdaýyn aýdaýly Adobe ýaly kompaniýalaryň Köpüsi ine Microsoft Twitter tapawut ýok köpüsi eýýäm öň meselem Adobe-de remote work ýa şeýle onlaýn işlemek diýlen pikiri garşy çykýadylar başlyklarymyz ýöne indi pandemiýada isleseň islemeseň onlaýn işlemeli boldy şoň üçin hakykatdan hem gaty üstünlikli işläp bolýanyna göz ýetirdiler indi eýýäm onuň garaýşy şo iş onlaýn iş garaýşy düýbünden üýtgedi Uniwersitetler hem edil şonlar, şolar ýaly. Başga bir sorag gelipdir. Indi fiziki hökman gitmelimika diýip oňa jogap berdi goý diýen. Eger laboratoriýaňyz zadyňyz bar bolsa, onda fiziki gitmeli bolýaňyz. Ýöne social science dat bolsa, eger laboratoriýa zadym ýok bolsa, master derejesini onlaýn hem alyp bolar-da. Ýa şu taýda Abadyň aýdan soragy ýene-de kabul ýa-da tabşyryňda-da Fiziki bolmalymy, ýokmy diýip soradymka diýende, fiziki tabşyrmak hiç zat tabşyrylanok. Amerikada okuwa tabşyrjak bolsaň, diňe onlaýn tabşyrylýar hemme zadam. Synaglaram almaly bolsa, onda şo taýda Türkmenistanda ýörite bir gurama bar, Aksels diýip, şolar şo synaglary geçirýärler, GRE, GMAT, TOEFL, olary olar bilen bilip haýsy datalarda, haýsy günlerde gidip alyp bolýandygyny bir bilmeli. Olam pandemiýa sebäpli ýene-de bolýarmy, ýokmy, onam özüňiz bilip bilersiňiz. Şo taýyp. Jerry GMAT waiver barada sorapdyrlar. Is it all school? How to find out which schools waive GRE and GMAT? Meň bilşime görä, meselem, UC sistemasy, University of California sistemasyndaky okuwlar waive etdi diýip bilýän. Iň azyndan şu fall şu ýyl ýigrimi iki müň ýigrimi iki müň ýigrimi bir üçin Ivy League-laň köpüsem web etdi diýip bilýän. Ýöne nirden informasiýa tapyp bolýar uniwersitetlaň web saýtlary şo admission requirement talaplaryna seretseňiz şo taýda şu ýyl meselem men görenlem GRE GMAT skopkada optional diýip ýazykly bal alan bolsaňyz tapşyryp bilýäňiz bolmasada geljek ýyl üçin hökman däl diýip ýazylýar uniwersitetlaň web saýtlaryna bagly. Eger eger dälem bolsa sebäbi Türkmenistanda oturan bolsa e hasam welaýatlarda bolsa Aşgabatda-da bilemok açykmy ýapykmy Ee, şu wagt gatnaw az-da. Ee, Üniwersitede soras, üniwersiteden sorasa şuň ýaly ýagdaý alyp bilemok diýip, ýani waive edip bilerler eger e, requirement hem bolsa. Tamam. Indi e, siz özüňiz tüweleme host bolup barýaňyz. Ha, Men kän ge- geregem däl bolýar. Ben de sorag okan bolup otyr. Ha, özüňiz okap, özüňiz tüweleme. Guwançdan sorag gelipdir bärde marketing ugrunda Türkmenistan bolup örýän ýigrimi birinji ýylda ýurtlar maslahat berip bilersiňiz diýip iňlis dili derejesi nähiliräk bolmaly umuman Amerika aýdylýar başga iňlis dili iňlis dilinde geçirilýän sapaklaryň hemmesi geçirilýän ýurtlarda iňlis diliňiz gaty gowy bolmaly Şonuň üçin hem olar TOEFL, Beýik Britaniýada IELTS diýlen ekzameni bar, şolary kabul edýärler. Eger-de indi bu ýyl covid sebäpli köp zatlar weýw edilen, talap edilmeýän bolsa, ol başga zat. Şonuň üçin şu ýyl tabşyryp görüň diýýäs-de biz hemmämizem. Şony şony nygtaýarys. Hökman şu ýyl tabşyr. Eger-de tabşyrmak pikiriňiz bar bolsa, şu ýyl tabşyryp görüň. Sebäbi şu ýyl gaty gowy mümkinçilik, şol ekzamenleriň hemmesi men talap edilmeýän bolsa, gaty gowy mümkinçilik. Syna, synap görersiňiz özüňiz, iň bolman. MBA, MBA barada indi Masters in Business Administration barada göni MBA-ye gelmek okuwdan soň dogrumy? Sebäbi olar köplenç indi Amerikan sistemasyndaky men daşardakylara bilemok. Ýöne bärde işläp ýören işewürler üçin-de, biznesmenler ýa korporationlarda işleýän adamlar soň azajyk ylymyny öwreneýin, derejäm beýgelsin zat diýip işleriňkä biram MBA gaty gymmat-da bärde. Hany beýleki ýalak şony maslahat berýäňizmi MBA gelmelerine? Meň tejribäm boýunça MBA seň ýaňky epady seň diýşiň ýaly ilki bilen birazjyk işläp bir iki bir iki ýyl hat iň azyndan bir iki ýyl tejribe alyp ondan soň okasaň has özüň üçinem netijesi gowy bolýar. Ýöne diýeli daşary ýurtdan maksadyňyz Amerika gelmek bolsa, iş tapmak kynrak bolmagy mümkin. Şonuň üçin hem bir zat edip okuwa başlap, soň iş gözlejek diýseňiz, bir zat bolmagy mümkin, bir ýollaryň biri bolmagy mümkin. Ýöne elbetde diýiş ýaly MBA gymmadrak. Biraz beýleki magistratura. Ýok, gaty gymmat. Hawa, hawa. Borl onda men okabereýin ýa. Ha, okaýyň. Oturan görýän mawa. PH PHD tabşyryp diňe master okap bolýan programma diňe USA-a degişlimika? Soraglam bolup biler ol indi. Bilemok başga döwletlerde nähili habaryňyz barmy? PHD tabşyryp masteriňi derejäňi alyp çykyp bolýamyka? Ýewropada meň bilşime görä, Maýa has gowy bilýändir, PHD girmek üçin hökman magistriň bolmaly öýtýän. Bärde on ýanakda. Bärde bakalawrdan göni PHD gidip bolýar Amerikada. Şol sebäpden köp programma magistr bilen PHD-ni baglanyşdyrýar. Birinji magistr diplomyňy alyp bilýäň, soňam PHD. Ýewropada üýtgeşik diýip bilýän meniň bilşim, başga ýerler tä. Şeýle pikir edýän, Ýewropada magistriň bolup, ondan PHD programmalaryna girmek. Jahan Taganow sorapdyr. Görüs, If stipend paid for PhD student is enough to cover all expenses of house food, PhD-de berilýän stipendiýa ýeterlikmi diýýär öýüňize nahara, iýmite, çykdaýjylaryňyz ýapýarmy diýýär diňe. Ýeke ýaşasaňyz ýapýar. Bulam ýaşaýan ýeriňize görä. Köplenç okuwyňyz tölegini töleýär. Hä, meselem diýeli ýyllyk tuition fees hemme zadyňyz elli, otuz, elli müň töweregi bolsa şony ýapýar. Polnostýu gowy, köp Ýer Health Insurance hem berýär. UC sistemasyny gaty gowy Health Insurance bar, bul hem uly plýus. Oň daşyndan aýlyk ortaça iki müň dollar ýalak berýär. Indi muny Berkli ýa ýerde ýalak ýaşasaňyz bir komnatany bir ýarym müň dollara rent etýäňiz. Diňe özüňiz üçin bir komnata, bir jaý hem däl. Ondan galanam fuduňyza zadyňyza ýetirjek bolmaly. Ýöne diýeli başga ştatlarda, arzanyrak ştatlarda bilmedim. Orta raklaryndaky ştatlarda ýaşaýyş has arzan, bäş ýüz, alty ýüz, belki ýedi ýüz dollara rent edip bilýän bolsaňyz, onda galany, şo iki müň dollaryň galany size arkaýyn ýeter, belki ýygnap, pul ýygnap bilýänlerem bolmagy mümkin, bilmedim. Ýagdaýa, ştata görä üýtgeýär, ýöne edil baý ýaşaňyzok, ýöne günüňizi görübilýäňiz. Indi beýleki ştatlarda edil 2000-e berenoklar, hasam social science-da zatda-da. Ýöne school-una görä üýtgeýär. Engineering, meselem, meň biziň uniwersitetimize, UT Dallas-da engineering iň kän berýän management. PhD-ä girseň iki ýarymdan başlap olaňky ýylyna görä üýtgüp artýaram öýdýän. Social science-larda zatlarda müň ýarym berýärler. Ondan hani Kaliforniýada 2000 bolsa, Teksasda 1000 ýarym, siziň 2000 bizden ýene känräkdir. Ýöne edil maşgalany eklär ýala bolanok. Ýöne öýüňizde adyňyz apartmany paýlaşyp ýaşasaňyz, ýaşasaňyz onda ýetýär. Men bir nemäni sorajak, nygtajakdym. Amerikada okuwçylara kampusda işlemäge rugsat berýärler uniwersitetiň özünde ýa-da daşardan rugsat almalylar döwletden, federal döwletden. Kanada we Angliýada ýaşa eger okasaňyz, onda özüňize part-time işlemäge rugsat berýärler okuwçy wagtyňyz. Eger ýoldaşyňyz bar bolsa, ýoldaşyňyza full-time işlemäne, doly stawka işlemäne rugsat berýärler-de. Siz hem ýeke kanikullarda işläp bilýäňiz doly stawka, galan wagt part-time daşarda, kampusyň daşynda işläp bilýäňiz. Ýagny Amerikada gynansagam ol mümkinçilik ýok. Nezmet Nazmetdin Nasyraliýew sorapdyr. Şol bir ugurdan ikinji sapar magistra tabşyrylanda plýuslary barmy? diýip soraýar. Plýus menä kän göremok, ýöne eger diýeli birinji magistraturaňyz okan okuwyňyzyň derejesi ikinji magistriňizden pesräk bolsa, sizem has prestižni okuwa girip, has iş, iş tapma ukybymy köpeldeýin diýseňiz bolup biler. Ýöne uje iş tapyp bilýän bolsaňyz, zat edip bilýän bolsaňyz şo ugry ikinji gezek okamak bilmedim. Kän peýdasy bolarmyka? Oň ýerine iş staž etseňiz gowy bolar. Kämahal spesializasiýany üýtgedip bolar. MPA diýip meselem girseň, oň içinde HR zady bar, non-profit ugry bar. Şoň içinde öz bölünýän ugurlary bar. Bir gezek non-profit eden bolsaň, ikinji sapar meselem HR edeýin diýseň, ony edip bolar elbetde, ýöne ýaňky Aýboluň diýşi ýaly bir zady saýlap okaň, soň eýýäm tejribe gazananyň gowy. Bärde bir soragy Abdurrahman soraýar ýutubdan. Eger bäçelarda research etmedik bolsaň, ýöne şol ugurdan soň kompaniýalarda R&D edip işläp, soň PhD-ä kabul almak mümkinçiligi köpelýärmika diýýär, ähtimallygy? Howa peçi üçin işlän bolsaň, howa gowy, hökman diýeli bakalavrda her hili situasiýa bolup bilýär. Research edip bilmedik bolsaňyz, şo wagt hiç hili research karýera, ylmy iş karýera göz öňünde tutmadyk bolsaňyz, ýöne soň durmuşyňyzda şo ugra gidip PHD edesiňiz gelýän bolsa, şo iki arada research experience, tejribe edinip bolýar, ýaňky diýşiňiz ýaly R&D Gaty gowy ugur. Şo taýdan ýöne başlygyňyzdan zadyňyzdan rekomendasiýa zat alsaňyz size güwä geçse çyndan hem şu şul ugurda ylmy iş etmäne research etmäne ukyply şular ýaly şular ýaly işler etdi meň bilen diýse şansyňyz bar elbetde. Düşnükli. Şahram Taganowa sorapdyr student iňlisçe sorapdyr ony terjime etmeli bolarka. Birinji professor bilen gatnaşmalymy? Interesting notation. Eýýäm aý bölek eýýäm jogap berdi. Gowy Jahan dogry, dogry diýýän hökman aplaýdynyň ýa-da ta anketany tabşyranyň ýeterlikdä. Jahanyň ýaňky aý bölegiň aýdyşy ýaly iň azyndan alty aý öňünden Eýýäm siziň haýsy professorlar, onuň haýsy professoryň ylmy işleri bilen siziň ylym etjek ylmy işiňiz gabat gelýän bolsa, şo professory tapyp, şo professor bilen gowy aragatnaşygy ýola goýup, ol professor saýlaýar sebäbi o taýda eýýäm PHD tabşyranyňyzda öz studentlerini. Onnoň şoňa görä siz eýýäm şo professoryň ilki bilen-ä pul serişdesi barmy, grantlary barmy size research student hökmünde alyp siz siziň hemme harajatlaryňyzy ýapmana, Ikinjidenem öňünden ýaňky professor bilen tanyşsaňyz, özüňizi tanatsaňyz, öz etjek işiňizi tanatsaňyz, özüňizi halatsaňyz, onda sizi şoňa kabul etmäne gaty uly mümkinçilikler dörediler. Ştaýd iki sany zat nota edesim gelýär. Birinjiden diýeli professorlaň esasanam has köp email gelýän, has köp talap edilýän professorlar emaillaryňyza jogap bermän biler. Diýmek, maňa jogap bermedi, men onda PHC tabşyrmaýyn diýmäň, şonda-da tabşyryň. E-mail ýazyp goýuň ýöne. Hökman siziň adyňyzy görse görer, görmese görer. Ýa-da diýeli, hökman siz bilen gatnaşykda bolmadyk, gürleşip görmedik bolsa-da, gowja rekomendasiýa gelse başga professorlardan ýa-da siziň rezýumeňizde gowy research experience-iňizi görse, Statement of Purpose-da siziň nähili research etjegiňiz we nähili temalar bilen gyzyklanýanyňyzy göwnüne ýarasa, şony-da kabul edip bilýär. Meselem, meň sluçaýym Ýusi Berkli şu wagt işleşýän professory maňa jogap berip bermändi, zadam etmedi, gürleşip görmändik. Başga tanşan hemme okuwlarymdan gürleşipdim. Ýöne diňe şu jogap bermändi. Understandable, e-mailleri doly bolýar, her kime jogap beribilenoklar, ýöne şonda-da kabul etdi. bir bir not bul. Ikinji, indi diýeli bir research propose etdiňizmi statement of purpose-yňyzda? Oňa merit dälsiz, o sizde. Okuwyňyzy baş bir girensoňyz üýtgedip bilýäňiz pikiriňizi. Muny kabul etýärler professorlar. Hökman şu temany hemme okuwda bolman biler. Belki professordan üýtgeýär. Ýok, professor diýse men diňe şu tema bilen gyzyklanýan. Senem meniň labymda bolsaň, laboratoriýamda bolsaň şu temany edäýmeli. Saňa hökman tema berip biler. Ýöne if you're lucky käbir professorlar size ýoluňyzy açýar. Bolýar tarşyňda şuny research etjek diýdim ýöne pikiriňi üýtgetseň üýtgediber men saňa kömek etjek. Nähili temalar bilen gyzyklanýaň siziň ýoluňyzy açýan professorlaram bolup bilýär. Şonuň üçinem biraz üýtgeýär. Diýeli şo thesis-i propose etdiňiz statement of purpose-yňyzda hökman şony PHD-ňizi şo temada etmeli diýen zadam ýok. Käwagt üýtgedibem bilýäňiz garaz. Medisina barada sorapdyr gadam. Indi bu medisina barada bilemok. Eger soragyňyz bar bolsa, men bilýänme bärik medisina ugrundan mastera gelip bolýan bilemok, siz bilýäňizmi? Men köpdürimçe bärde edil medisina lukmançylyk däl, public health diýlen programma bar. Şu döwlet derejesinde saglyga syýasat boýunça Şoňa gel belki gelse gelip biler sebäbi ýoň eýýäm medisina boýunça e, zady bar. Ýöne e, edil lukmançylykdyr de- dowam etmek üçin ýaňky medical schoollara seredip olaryň taýyp e, tekliplerini we ta- e, ta- talaplaryny göräýmeseňiz özüňiz biziň ondan tejribämiz ýok. Meň bilýän zadym, eger daşary ýurtda medisina okan bolsaňyz, eger bärde-de gelip doktor bolup işleyäsiňiz gelýän bolsa, onda bäri postdoktora programmalaryna kabul alýaňyz uniwersitetleň, ondan soň gelýäňiz. Eger artykmaç maglumat gerek bolsa, biziň Youtubda wirus barada çykyşymyz bolmaly, covid nineteen. ýa-da doktor Kakyýelli bilen, doktor Çary bilen ýa-da doktor Maral bilen. Şolaň aşagyna seretseňiz, şolaň e-mailleri bolmaly. Özi bilen artykmaç içgin soraglaryňyz barsa, şolardan soraýyň. Başga men YouTube göreýin. Başga kän sorag ýok ýalak. Başga goşjak zadyňyz barmy? Ýa-da ýatdan çykaran zadyňyz? Men bir zat diýjekdim, ony ýadymdan çykdy. Gowja gözläň öňünden uniwersitetlary diýjek her hili mümkinçilik bolmagy mümkin kä wagt full funding zat berip bilýärler eger research oriented master etjek bolsaňyz gaty köp okuw overwhelming bir hili Öňünden ýadatýan ýalak görünse-de, wagt aýryp, bir küýleňinden okuwlar, zatlar saýlaň, ýaşajak ştatyňyzy, her ştatdan ştata-da üýtgeýä, gymmat ştatlar bar, arzanrak ştatlar bar, ýaşaýyş nähili, onnoň bul ugurdan soň Amerikada nähi işlejek bolsaňyz, iş tapma mümkinçilikleri nähili, ýok yzyňyza gaýtjak bolsaňyz, onnoň yzyma Türkmenistana gaýtsam, bul ugurda Türkmenistanda nähili peýdam deger, şo zatlar goja serediň, research ediň, wagt aýryň, ýaltanmaň, şony aýtjak. Gadam ýatypdyr, doktor kaka e-mailine jogap berenok diýip, ony özem aýdypdy, jogap beremok diýip, doktor Çara ýa-da doktor Marala ýazyň, hasam doktor Çara ýazsaňyz, näme eder, jogap berer. Eger habarlaşma. Men Google-yň hem üsti bilen zat edip söýüş etdim-de, haýsy Amerikada medical school-lar halkara talyplary kabul edýär diýip, şo ýüz näçe ýüz kyrk bir sany medical school-dan, içinde kyrk dokuz sanysy daşary ýurtdan tabşyrýanlary kabul edýär eken, özüňiz research edip, şoňa görä tabşyryberiň. Ýa bir soragmy? Iki müň, fall iki müň ýigrimi bir üçin application date-leri haçanrak başlaýarka ýa-da haçanrak gutarýarka jogap beräýmeseň boldy. Şu wagt gutarýan bolmaklary mümkin. Indiki ýyl okajak bolsaň, awgustda eýýäm okuwa gelmeli-le. Oňa çenli meýem kabul edilmeli, wizaňy almaly. Şonuň üçin eýýäm şu wagt tabşyryş soňky günleri bolup biler. Siz girip uniwersitet, haýsy uniwersitet gyzyklandyrýan bolsa, şony açyp, şoňa görä serediň. Her uniwersitet tapawutly bolýar. Hawa, eger scholarship isleýän bolsaňyz, ýok men pulum bar, tölejek diýseňiz, onda Aprelde, martda, maýda zatda kabul berip görenler bolmada wiza ýetişip biler diýseň. Boldy. Biri soraýar, iş tejribesi TM-de web developer bolup işleýän, okuwdan daşary üç ýyl bäri, peýdasy degermika, nähili pikir edýäňiz diýen. Nirä tabşyrmak üçin? Eşde jebesede işleýän şul bäri peýdasy maý. Web prol işleýänler bilemok näme ugurdan edesi gelýänini ýazman rolny kompýuter saýns ýa web deweloperlik ugrundan bolsa peýdasy degermi? Deger deger. Men hatda arada şo Dlainser öz şo taýynlanmak üçin seredipdim diýeli Berkldaky Master of Engineering in Computer Science bar bir ýyllyk programma zat research däl industriýa fokus. soň industriýada software engineer, data scientist hökmünde iş tapmak üçin bir ýyllyk accelerated programma we research experience-i gowy görýär. Hatda aýdypdyrlar research research experience diýende bagyşlaň, iş tejribäňiz, iş tejribäňiz bolsa hasam plus diýýär. Şonuň üçin hem peýdasy deger meň pikirimçe. Başga okuwlar hem şeýledir. Ýa okamaga maňsadyna düşer. Hawa, okamaga maňsat düşer, hawa. Hawa. Ehm, Başga-da soraglary bolsa siz bilen nädip habarlaşyp bilerler? Indi ýene sorag bolmak bolmagy ähmal, köp kişi soňundan görýär-de wideolary. Ha, Eger mümkin bolsa, iş e-mailiňizi ýa uniwersitet e-mailiňizi ýazsaňyz, onda soraglary bolsa siz bilen e, habarlaşsalar, Ýöne doktor kak geldi ýaly emailiňizi berip soň jogap bermedik etmäň. Geçen gezek ýazanlara-a jogap berdim şoň üçinem zat edip bilersiňiz. Men şu taýda ýazaýsammykam şu skrinda. Ýazaý. Aýbölek meňkem adym aşakda çyzyk familiýam. Ýahut. Bolmasa word açyp näme edäýiň? Skrin şeýer. Word açyp edäýin. Word açyp edäýiň ony.

Meň Word programmam. Maýa siziňki näme diýdiňiz? Meňki Maýa, aşakdan çyzyk, Meredowa, at Yahoo. At Yahoo. Kommy? Hawa. A meniňki şu okuwy mälim bereýin şu taýt ýazyp bilersiňiz. Hä. Buram neme Maýa Meredowada aýbölegem LinkedIn'de bardyr. Eger goşsaňyz kabul etseler habarlaşyp bilersiňiz. Kabul etmeseler. Hemme kişini kabul edýän menä. edilädi. Ana, şu e-maillerden habarlaşyp bilersiňiz. Başga-da soraglaryňyz bolsa, ýa gijä galan bolsaňyz, görmäge ýa-da soňundan görýän bolsaňyz, köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. Indiki çykyşlar üçin hem bar bolan teklipleriniz bolsa, biz üçin şoňa görä taýýarlyk görmäne çykyş etmänem A siz siziň talaplaryňyzy, isleglerinizi ýerine ýetirmäne gowy mümkinçilik bolar. Şonuň üçin tekliplerinizi hem paýlaşaýyň. Hawa, eger tankydyňyz bar bolsa-da taýsa bilen paýlaşyň. Çykyş edýän myhmanlarymyz barada tankytlaryňyzy olara ýazmaň, bize ýazyň. Ýa-da taýsaň barada, çykyşlar barada tehniki näsazlyklar, nähili tankytlaryňyz bar bolsa garaşarys. Öňümizdäki hepdede Ýürek barada bir çykyşymyz bar, şu bir wagtda bolmaly, altynjy güni doktor Maral we doktor Almaz bilen. Oňa-da garaşýas. Ondan daşaram ýutubdan görýän bolsaňyz, kanalymyza subscribe boluň. Intägem müňe ýetip bilemzok. Şo ýetmäne kömek ediň. Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Inşalla türkmen oglan-gyzlary master derejelerini almana gelerler bärik, okarlar. Başga-da näme diýjek zadyňyz bar bolsa, e-maillerňizi berdiňiz. Eger meň bilen habarlaşasyňyz gelse, Twitter-de hasabyma, LinkedIn-de hasabyma, başga ýerde social media kän ulanyp bilemok, gynansam. Gynansagam. Bor onda, köp sag boluň wagtyňyz üçin. Sag boluň. Hemme gatnaşyjylara köp sag boluň, Wepa saňa, Daýy bölek saňa. Sag boluň, ýene bir tapar. Sag boluň, sizleri arzuw etýän. Ötünç soraýas tehnik näsazlyk sebäpli näçe öňünden çözjegem bolsak käwagt bolanok bir kompýutere bagly bolanymyz üçin.